Comedi Sadwrn y Busnesau Bach. Tybed os na rioed flwyddyn wedi bod lle mae hi mor bwysig i gefnogi yn busnesau bach ni yn yn cymunedau ni. Mae gyda ni gymaint o busnesau bach da yma yn Ynys Môn. Dwi wedi dod am dro i gwarfod ambell un ohonyn nhw. Dechrau fo Awen Menai yn bod. Diolch i chi. Cwestiwn cyntaf, ydy dynodi un diwrnod yn ddiwrnod busnesau bach yn ddefnyddiol ar o o ran atgoffa pobl o bwysigrwydd gefnogi busnesau? Mae'r llwyfan atgoffa ambell i berson, yym, 'den ni'n gweld, digwydd bod, mae'r diwrnod yma'n cael ei traddio efo prysurdeb beth bynnag, so anodd i ddeud os 'di o'n A dim mwy o bobl, ond yym, dio'm gwaeth, werth y gael, swn i'n dweud. Oes 'na deimlad, oherwydd y pandemig yn benodol, bod pobl yn eich cefnogi chi fel perchennog busnes bach yn fwy nag arfer? Dwi'n meddwl bod nhw, ma' ma' 'na fwy nag un 'di dod i fewn deud o leni dwi'n prynu'n lleol, yym a o siarad o efo siop eraill ma' 'na lot o nhw'n deud yr un fath. Wedyn mae'n swnio fatha bod 'na bobl yn gwneud ymdrech leni i gefnogi busnesau lleol. Ond wrth gwrs be dan ni eisiau ydy nid yn unig bod nhw'n cefnogi busnesau bach lleol y Nadolig yma ond bod nhw'n cefnogi busnesau bach lleol rownd y flwyddyn, bob blwyddyn. Ie, hollol, hollol, mae ma' rhag- ma' rhagfyr bob tro'n brysur ond yym ma' rha- Tachwedd 'di bod yn dda eleni, o'dd Hydref yn dda, wedyn Dwi'n meddwl fod pethau ar ei fyny i siopa bach annibynnol, um, a mae'n teimlo well i'r barneithwyr yn werth. Ella bod ei wahanol mewn ambell i dre arall, ond um, am hefyd y sector da ni'n o'r sector llyfrau, o'r sector wneud y dda dros Gymru a Lloegr ar hyn o bryd. A hei lwc wneud o gael Edgar ymlaen. Ac ar ôl galw draw i Awen Menai, draw i Butterfly Boutique wedyn dros ffordd.

Wel, mi rhaid ni fod yn dros yr ynys i gyd. Da ni 'di bod yn yy yn gwrthgwrw i dafarndai dros dros yr ynys i gyd drost y deunaw mis dwytha, yy a'i siopa bach hefyd, a da ni wedi ca'l yy gwsmeriaid o o bedwar rhan o'r wlad erbyn hyn yy so ma' hynny i gyd 'di cychwyn yn lleol a wedyn ma' rhan yna o weld. A ma' gynna ni sawl brathu yma yn Ynys Môn yy erbyn hyn, 'dach chi'n edrych chi i bobl pan ma' nhw'n ystyried P'un ai brynwyr lleol neu hyd at un o'r brandiau mawr rhyngwladol? Yy wel, 'da ni 'da ni wastad yn yy yn pwysleisio bod yr yy y bragdau annibynnol ydi yy bragdau go iawn. Yym ma' bob dim yn ca'l 'i neud yma yn lleol, yym criw lleol ydan ni, a 'dan ni'n defnyddio dŵr Ynys Môn yy a 'dan ni'n defnyddio y cynnyrch gora' dros y byd i gyd. Felly, cefnogwch eich busnesau lleol yma yn Ynys Môn, a cofiwch o bob punt da chi'n wario efo busnes lleol, mae 63 ceiniog ohono fo'n aros yn yr economi lleol. Felly dyna chi, gwnewch hwn yn Nadolig llawen i chi'ch hunan ac i fusnesau bach Môn.